Эпӗ вара пӗлетӗп саккӑрмӗш класран. Ух ты.
Килӗнчи тӑххӑрмӗш класра Хусанайӑпа конкурса Сандугач кӳлтек нелген конкурса и малышек кататятӑван чун чухне редактор пулнӑ. Вӑл ҫав конкурса пычӗ, манран интервью илчӗ. Вот пӗрремӗш хут эпӗ ҫавӑн пек суварпа прям тачӑ паллашнӑччӗ.

Чӑваш шӑпчӑк темлескере и постоянно нас тоже поздравлял, без туда минебер. И эп ҫавӑнтан уже пӗлнӗ акцент уйӑнча кунта хусана куҫласын уж пӗтӗм мероприятисем и полный делегаци сувары пӗлепш. Сувар хаҫатпа эпӗ туслашни пӗр вун пилӗк ҫул пур пуль шутласассӑн. Вӑл хаҫата эпир питӗ юратса вулатпӑр. Шкулта пӗтӗм коллектив пирӗн ҫав Сувар хаҫата ҫырӑнать. Эп шкулта, шкулта шкул директорӗ пулса ӗҫлетӗп. Унсӑрӑн пуҫне Сувар хаҫата эпир хамӑрӑн сӑн ӳкерчӗксене те яркаласа панӑ. И пирӗн ҫинчен те Сувар пит тӑрӑшса статьясем те ҫырнӑ. Мунчиччӗмӗш ҫултан пуль тесе шутлатӑп, мӗншӗн тесен эпӗ пирӗн районта Пӑва районӗнче чӑваш пикине хутшӑннӑччӗ. Эс ҫам та килсессен ҫавӑнпа тӗплӗнрех паллашрӑм тесе шутлатӑп. Эпир, паллах, Суварпа паллашнӑ вӑтӑр ҫул каялла. Мӗншӗн тесен пӗчӗкрен кукамайпа пӗрле Сувар хаҫатне вулаттӑмӑрччӗ. Эп хамсамӑр енӗнчен эпир гастрольсемпе ҫӳретмӗрччӗ Тутарстан Республикине Лениногорск районӗнче кивҫеш кил янӑ. Ҫавӑнта пӗчӗн пек стопка сувар хаҫичӗ пурччӗ. А вот ҫавӑнта курнӑччӗ пӗрремӗш хут. Сувар хаҫатӑн데
эпӗ Пӑвара Чӑваш наци культура центрӗнче вунӑ ҫул ҫитрӗм те ӗҫлеме тенни. Ҫав хыҫҫӑн та эпир Константин Малышевпа пӗрлешнӗ. Вӑл ӗнтӗ редакци пуҫлӑхӗччӗ вӑл Сувар. Вӑл пире ҫав суварпа паллаштарчӗ. Ҫав сувар паллашнӑ хыҫҫӑн эпир питӗ туслӑ пурӑна пур паянхи кунччен. Паянхи каларӑмӑр ман юлас килчӗ программа хыҫҫӑн мӗн тесен паян кунта пуҫтарӑннӑ Чувашинчен, Тутарстанран, Ульяновск облаҫӗнчен тата ытти регионсенчен пӗр вырӑна чӑвашсем и ман ҫимӗк ҫимӗк тусовкӑра. Пирӗн калаҫас килте ҫыннампа курӑнма. Да, курӑнас килте. Видение вырӑнне пире. Хӗвел деме те пулать, может быть. Хӗвел айнче пӗр хӗвел пере ожидать. Машин сувар, наверное, Больше такого продолжения, развития, может быть. Вот. Книги тесе кама булдар даже, наверное, межінші сенеп сувардан нумайына хавынышра. Чи малданах пирӗншӗн сувар вӑл ҫӗнӗ хыпар. Хыпарсем пӗлетпӗр ҫавӑнтан. Ҫавӑн пекех эпӗр ҫак хаҫата вуласа Тутарстанри чӑвашсен пурнӑҫӗ ҫинчен нумай пӗлетпӗр. Ҫавӑн пекех шкул пурнӑҫӗ ҫинчен те унта вуласа пӗлме пулать. чӑвашсене ҫийле ҫӗклеттерекен хаҫат тесе шутлатӑп. Сувар хаҫечӗ вӑл пирӗншӗн пирӗн тус, пирӗн юлташ. Эпир ӗнтӗ ҫамрӑксем ытларах ӑна телеграм каналсем урлӑ, унтан социаллӑ сетьсем урлӑ, Ксения урлӑ куравпа пӗлетпӗр. Нумай мӗн, мӗн иртет пирӗн республикӑра, унӑрлӑ куравпӑр. Ҫавӑнпа пирӗншӗн вӑл информаци, вӑл пирӗншӗн пӗлӳ. пысӑк юлташ пирӗншӗн. Маншӑн, паллах, Сувар хаҫат вӑл пӗтӗм чӑвашсене пӗрлештерсе тӑракан. Сувар хаҫачӗн те пирӗншӗн пӗлтерӳ. Пӗлтерӳ пӗтӗм Тутарстанра мӗнле хыпарсем пулаҫҫӗ, ҫыру ҫыракансем тата сӑвӑ юрӑсем ҫыраҫҫӗ ҫӗнӗ писательсем, поэтсем. вӗсене вулатпӑр. Тата тӗнчене мӗн кулса иртнине те ҫакӑнта ҫырса кӑлараҫҫӗ. Кам ҫурални, ӑна та поздравленисем мӗнсен пурне те ҫав сувар урлӑ пӗлсе тӑратпӑр. Анӑҫи куна сунма пултаратпӑр.
Сувара эпир малалла ҫитӗнӳсем тума сунатпӑр. Ирина Федоровнӑна нумай-нумай ҫул тата малалла та ҫак хаҫата йӗркелесе ҫирӗп тытса пыма ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр. Тата нумайрах ҫырӑнакансем пулччӑр малалла, аталансах пытӑр хаҫат. сывлӑх сунас килет, мӗншӗн тесессӗн сывлӑх пулсассӑн тата тата та нумай ҫитӗнӳсем тума пулать тесе шутлатӑп. Коллективра Виолантаду пулмалла тесе шутлатӑп. Пӗр-пӗрне илесе малалла та ҫиеле те ҫӗнтерсен ясатӑп. Ирина Федоровнӑна, унтан Пятямӑн пысӑк туслӑ юлташӗсене, ушкӑнне пысӑк салам. Сире, сире тайми таймапуҫ. Сувар хаҫата тата пӗтӗмпине эпир чун-чӗререн пысӑк ҫитӗнӳсем сунатпӑр. Унтан тата кашни пилӗк ҫултан ҫакӑн пек юбилейсене пӗрле пуҫтарӑнса, пӗр-пӗрне ыр сунса яланах малашлӑх пултӑр. Суварран та малашлӑх пултӑр. Ан пӗттӗр, ҫырӑнуҫӑсен нумайрах хутчӑр, статйисен нумайрах, илемлӗ, хитрех хутчӑр. эпир вуласах тӑрар. Вулакансем нумайланса пыччӑр. Ҫавӑнпа редакцинче хитре те ӑшӑ кӑмӑллӑ ҫынсем ӗҫлеччӗр тата малашлӑх пултӑр.